ad zul fell-ak tikkelt-nniḍen i eh, nebɣa ad d-nini eh, yiwen i la d-yeslen akkagi eh, ẓriḍ Muḥend Taferka ur ẓriḍ ara acḥal i k-ḥemmleɣ ad d-iniɣ belli ad hedreɣ i tulawin i tullas s wacḥal isekkilen i d-tṛebbi teqbaylit arraw-is ɛawdeɣ wa ad yerren Ulac wak d-iren. Ulac. Ax teslemdeḍ.
Ihi taqbaylit di ddunit yakk tettrebbi-d arraw-is sin isekkilen. Hemma, attention, ha a yelli, danger. Zemreḍ si hemma d ha ad d-kkseḍ

Nesɛa Si Muḥ Umḥend At Bessi Ɛeffu Rebbi, nesɛa imedyazen iqdimen, lumɛni imedyazen iqdimen ur d-nufa ara, ur d-nufa ara, Si Muḥ Umḥend yesɛa zzher, yufa-d Saɛid Bulifa, yura azuḥ nni qqaren akken At Bgayet, azuḥ deg wayen xaṭer mačči d ayen yessefray akk i yura, ayen yura d agerruj. Yella Yusef Uqasi, Yusef Uqasi-agi ssneɣ kan yiwen usefrut. As-d-nsel. As-d-nsel ass-agi, yettruḥu-d ɣer ahya-nni, iferru timsal. Yuɣal inṭeq, ini-as nekk d afya-nni n gat isɣar, nutni inu nekk baneɣ-nsen. Nekk ur lliɣ d aḥeqqar, nuhni ẓran-iyi-d-ttakin. Asefru-agi sxedmeɣ akka, Nnan ɣef Yusef Uqasi, yessefra s urɛad n Aḥṣi ma yella wi sen-igan leqrar, tajbirt i yal iɣisi, iles-is aẓrat yessefsi, iferru cwal gar tuddar d ajennad yerna asteqsi ɣef wacu i ɣ-yettweṣṣi anɛasf n ifidurar.

Nɣan baba-s, ǧelben-d idammen ɣer tǧellabt-is. Si Muḥu Mḥend d agrawli, yuɣal ḥerṣen-t armi lqut ur t-yerwi ara. Yiwet n tikkelt iqqim di lɛerba neɣ di lḥemmam, ur ẓriɣ ara, ur yesɛi ara ṣṣur d-yessayes u lqahwa. Ruḥen-d yiseggaden, wwin-d eh, aṭarus, akelgun amecṭuḥ, akelgun amecṭuḥ. Salin tufli ukanṭwar, tettaken tigaṭutin. Yerǧa wasin, in as i Muḥemmed sweḍ lqahwa, yerǧa, yerǧa. Yuɣal inṭeq. Ini-as wezneɣ d weqjun yifi, d lweɛd yeṭṭef-iyi, ẓelṭ d way d lḥeddis. Mi nnuda ḥbib war tnufi, d rray i telfi, mi neḥṣel di ddman ur nḥis.

wa ɣer Lasiri, wa ɣer Lajurdani, wa mkul yiwen tani. D le chef de tribu i wwin axaṭer hedreɣ d yiwen n xwali di ɛam tnin u xemsin, ẓriɣ mazal lɛeqliya-nni tazzayrit deg wallaɣ-nsen. Tagi argaz-is nfan-t ɣer Ccam. Bɣan ad tt-yaɣ yiwen ugumi. Yufa-tt-id la tettru, acu kem-yuɣen akka-agi? Tenna-yas argaz yiwen fant ɣer Ccam, ad d-qqaren la kem-yaɣ ibki-agi. Yenṭeq. Yenna-yas teɛreq-it uṭfal leqlam, alqedd n leɛlam, taɣzalt di tmurt n cciḥ. Alefnar deg iḍ n ṭṭlam, Dehbiya am lekmam s yiḍ ma d-nawi ţriḥ. Ad ncewweq abrid ɣer Ccam, ɣer tmurt n Islam, Yir Aqbayli ar d asen-iṛtiḥ, win akken ay ţṛaǧun ad ţ-yaɣ. Si Muḥ U Mḥend, ad fell-as yeɛfu yeṛḥem, i ur ẓrin ara axaṭer ahat yesɛa lavance. la yettwali ahat awlef neɣ ansyakl i yesɛa lavons n Leqbayel xaṭer lukan ẓrin d acu d azal-is lukan tura i yella Si Muḥ Umḥend ur s-ǧǧaǧǧan ara ad awḍen iḍarren-is ɣer lqaɛa. Si Muḥ Umḥend iṛebba-d yiwen iṛebba-d yiwen am akka am Nkaṛ Leḥsan. Ass-nni winna yefṛeḥ yesla ixdem lqahwa. di Larry Rondo. Iwweḍ ɣur-s, ini-as imuqel-it-id gar iman-is akk ur t-yessin ara, tagi tamezwarut. Ini-as a mmi ma sgan lqahwa-yagi, ini-as awa lqahwa-yagi ur sgan ara ruḥ ɣer lḥemmam. Inṭeq si Muḥ Umḥend, nnan-as warrac akken mel lḥemmam, ini-as rju Ad t-d-awiɣ yiwen usefru i wagi. Yenna-as, yella yiwen di lḥuma, isem-is Marduxa, yettawanzu di ṣṣifa-s. Asmi yella di lmersa n tigufa am netta-nni am weltma-s, tura yezdeɣ ssṛaya neɣ lavila, yeznuzu-d tenwaɣ dinna deg yemma-s. Tanemmirt.

ملالخ-k-id tḥettbeḍ-iyi-d deg iḍudan deg iḍudan-ik ur tecfiḍ ara fell-i nekk cfiɣ mlaleɣ-k yakan wagi Dda Lmulud ad fell-as yeɛfu Rebbi mi newweḍ ɣer Bgayet mi nexdem une conférence di Bgayet nekk yid-s ur ssineɣ ara d ayen ur ssineɣ ara fell-as i t-id-lemdeɣ wawal-agi inṭeq-d yiwen ini-as tamedyazt n Si Muḥ Umḥend ma tettak anzi ɣer taɛrabt yeḍsa Dda Lmulud ini-as tamedyazt n Si Muḥ Umḥend Mazal ssawḍen Irumyen, mazal ssawḍen Waɛraben. Tamezya-s, la composition grecque. Wegg umnen ad as-idum zman bu lehmum i kerri tberzi taɣaṭ. Lbaz i zegwiren i lqum yuɣal deg unezgum d ttwal i gezegwin tacḍaṭ. Ifassen i geddren aksum d lfert ḥacakum uɣalen i lebsa n lqaṭ. Tanemmirt.